Ben! Helo, a chroeso nôl i Pop Tea, a chroeso i cwiz mawreddog Jed. Yn chwarae heddi mae Ariadne Cwsaru, Jacob Oakley a Cadi Buford. Yn syml, cwiz gyda tri rownd. Yn gyntaf, general knowledge. Yn ail, cwestiynau ar pop ti, ac yn drydydd, cwestiynau amdana i, achos fi yw'r fwyaf bwysig, yn dyfe? Tough crowd. Chi'n barod, cystadleuwyr? Ymlaen â ni i rwnd un. Gwybodaeth gyffredinol. Beth yw'r prif fwyd mae pandas yn bwyta? Jacob Oakley. Bamboo.
Cywir!
Pwynt i Jacob, please. Beth yw'r prif ddinas Awstralia? Jacob Oakley. Canberra.
Cywir.
Beth oedd y ffilm Pixar gyntaf? Jacob Oakley. Rhyw adeg... Mickey Mouse.
Anghywir.
Ariadne. Toy Story? Toy Story, cywir! A Pixar!
Sorry. Pixar, right? Cwestiwn olaf yn y rownd yma. Pwy yw prif weinidog Cymru? Jacob Oakley. Mark Jacob.
Cywir.
A dyna oedd rownd un. So, Ariadne, da iawn. Jacob, ffantastig. Cadi, bydde ti wedi torri neu... Nes i ddim hyd yn oed, nes i ddim hyd yn oed symud. Ym rai chi sydd wedi torri fi. Fe? Am re ni, hefyd. Mon dau rownd sydd ar ôl. Okay. A'r un nesa yw cwestiynau ar pop ti. Beth oedd y fideo cyntaf wnaeth Ariadne ymddangos ynddo? Ariadne. Beth?
A trio bwydydd Groegaidd. Cywir!
Oh. Pa un o fideos yma sydd ddim yn fideos ar pop ti? Oh. A. Her tafodiaeth. B. Vlog dringo. Neu C. Diwrnod challenge. Nai bungee. Cadi. Ec.
Diwrnod sialens Naid Bunji. Cywir! Yes! O'r diwedd. Yn fideo sialens coginio Jacob, pa bwdin o Instagram roedd Jacob wedi ail greu? Jacob Oakley. Mae'n wrth gwrs, uh, biscoff cheesecake. Yn cywir, yn amlwg, chi heb gwylio'r fideo, guys. Ti clywed amdano fe? Cwestiwn olaf yn y rownd yma. Oh, yn y fideo, Cadi yn darllen hen ddyddiadur. Pa ran wnaeth Cadi chwarae yn y sioe?
Prif filwr i chi.
Gywir! Mae dal popeth i'w chwarae am. Oce, okay, yn y rownd olaf. Sef, rownd amdano. Gobeithio chi wedi bod yn brysio lan. Cwestiwn rhif un. Hoff pryd o fwyd fi yn y byd?
Beef Wellington. Cywir! Yes! Hoff chwarae o rygbi yn y byd, erioed?

Ti wedi gwylio nhw gyd? Ydw. O.
Ydw.
Pwy dy hoff gymerwr yeah. ti? Oh. Palpatine.
Jed, oh.
fi, fi yw tad i.
Unlimited. Cwestiwn olaf y quiz. Os, os y fi'n gallu ddewis superpower, oh, beth fydd e?

so, ar diwedd y cwiz, mae gen i phleser i um, ddatgelu yr enillydd. Yw. Jacob Oakley. Da i iawn. Da i iawn. A dyna ni gobeithio wnaethoch chi mwynhau'r fideo heddi. Y tan ysgrifio! Rwy'n like ar y fideo yma. A chofiwch i wasgu'r glwch bach notification na. Ding ding.
Wel chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta. Ta-ta. Ta-ta.